Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji. Mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ.

Grazzi l-aħwa tal-li ġejtu. Grazzi li Grazzi li l-ek. Mela, eh, tejdu l-na laqxej dwarkom. Mela, jina xallo tal-Malta Paranormal, eh, illi mit-2010, għana għedin iktar fil-grupp, imma l-lum ma stajnix nġu kolla.
L-spazju limitata u għol. U Jason huwa parti mill-Malta Paranormal imma tal-partit Għawdex. Inkompli. Tejtu.
Jeni n-nej meta kelli 23 sena dan l-affarijiet jiġifieri u dejjem dejjem titgħallem qatt biżejjed. Dejjem tibqa' titgħallem u veru nħobbu dan ix-xogħol. Spiċi ta' hobby? Ġieli mortu ġo xi post u kif naqbad ngħidlek, tħossu li mhux tajjeb.
Aha, kemm il-darba. Kemm il-darba iċemplunna u nis privati, ġifiri, mhux dejjem immorru fil-postijiet abbandonati, ġieli ċemplunna biex nagħmlu investigation ġewwa djar privati. għax xi kellhom għaddejjin minn xi ħaġa jew affarijiet, ġieli kif nidħol il-bieb ngħidilhom hawnhekk mhux tajdi. U ġieli kell ngħidilhom ikellmu eżorċista jew xi ħaġa hekk imma ngħidilhom mill-ewwel li Ġifieri kif tidħol tħoss li mhux tajjeb. Jibbuttak, il-tuċat jibbuttak. Jien għandi storja għal tliet tfajla tiegħi. Ehm, fuq Għawdex. Mhm. Eh, wit il-ħmar. Eh, kien hemm farmhouse hemmhekk kienet nkara u esperjenzaw raġel xieħ u ħsejjes mal-bib u hekk. U tipo li tlen għara kurzita l-bicċa xol ta' raġel xieħ u minna kien għallem għandi xi ħames rakkonti ta' raġel xieħ mux emmek bis sawdi. Tarġajt l-nistajt.
L-inna ma nafx, ma nafx bija dejk, ma nafx bija t-masmajt. Bija, jiġifieri. Fej wit il-ħmar qiegħda. Aha. Fan fan jiġi hemmhekk. Ħasna fej jiġi sa għandu kun l-arb minn għalija. X'im kellha l-arb?
Le ma smajx bija. Ma smajt bija. Aw, postijiet magħrufa x'hemm. Mela, Li tista' tgħid isma' konkret di. Li qatt ma ngħid li hu konkret.

Immorru darbtej wara xulxin ikunu tajbin, ikanna respons bil-gadgets u hekk. Bil-gadgets, eh, l-equipment. U affarijiet oħra, u bat immorru darbtejn oħra ta' wara. U ma jkem ma jkem respons ta' xejn. Morru nofsija u netilqox.
U pala gadgets xtuj ta' għu. Għanna K2 meter, għanna l-Ghost Box.
Għandu thermal imaging, eh, dik il-portal. Nużaw ħafna affarijiet. L-SLS eh, kienet kamera. L-aħħar milux, provajna li ġal niħba jib sigaret. Kif? Bdejna namlu l-VP session għaw, nsaqsu l-mistoqsijiet, u wieħed minna għallu

U letteralment is-sigarett f'għajnejh fuq ġabla, taf kif huma s-sigarett illum jekk ma tieħux nifs, jintafa'. Jintafa'. Tafa' l-sigarett u taraħ miexi. Taraħ miexi.
Il-sigarett.
Astja.
Bella ħna.
Ma kien hemm xi rieħ xi vent. Le, le, le, le, xejn.
Monna fis-sajf kien qed ngħidlek. Ziffa ta' xejn. Ġbittu għadi.
Ġbidnija bil-mobile qiegħed għand it-tifla ta' ċali.

u l-portal nixel huwa mhux il-K2 meter milli milli nixel il-ghost box nkun għadni norma jiġifieri l-kameras u kollox. Mill-ewwel tisma' jisu ċertu eh, klim. Mela. Mill-ewwel tismagħhom idin jitkellmu huma stess. U ħsejjes u dawk. Oh, bħala ħsejjes. Ħsejjes per eżempju nħabtu jirrisponduna dawk l-affarijiet. Jirrispondik dak il-ħin ġifieri bi ħsejjes. U ġieli ma nismawhomx dak il-ħin, u ġieli fiċen nisimgħu r-recording wara, ngħidu wara, hawnhekk irrispondewna. Interessanti.
Għax inti
l-investigation mhix ta' dak il-ħin biss. Wara mbagħad, xejn tanalizza s-sound li tkun. Kemm iddomu tanalizzaw?
Kemm satejn? Satejn. Satejn video, satejn taraħ, terġa taraħ, taraħ, terġa u inti waqt li qed tistaqsi tara, mhux ħatara l-filmat kollu. Ġili, ma narawx il-filmat kollu, u naqbdu ċertu affarijiet, u bat jiġu xarej wara, nerġa' ngħid ħan it-tawallu naqra u biznijam. Tgħid għal dik il-kelma jemma smajtix, pereżempju.
Pereżempju għandi video, issa nibgħatulek ukoll għax dak, tal-Martine Museum. Aha. Dak wara, wara ndunajna li għadda xi ħaġa minn bej id-dajes. Għadda xi ħaġa minn bej. Minn fuq CCTV.
Imma x'tip ta' xi ħaġa? Ma nistax ngħid xi ħaġa, imma qatt ma Dawl jew hekk. Raġel jew mara.
Dawl, bler. Hekk, jisu fog. Jisu fog. Imma

Dik għandi storja għal ma. Eh, eh, eh. Għax, inti qatt ma tista' tgħid. bombi Raġel jew mara.
Mhix Għandi storja għal bombi tnejn minn nies kienu għedin hemmhekk u raw figura taqsam hekk blird. Kif qed tgħid inti bej siġira l-oħra. Mhux taqbad ta' minn bihom dawn l-affarijiet inti ta' problematika. U bajnejna rari kien hemm min jarahom għax titkun. Ikkun sensittiv.
Kun sensittiv. U l-iktar li taruha meta jkellek eh, is-six sense jgħidulu.
Ma nafx wasalt fil-konklużjoni kif konna din nitkellmu wara l-kwinti li biex jimmanifestaw ruħhom li tkun xi ħaġa vera importanti. Tkun ġara xi ħaġa sew.
Per eżempju bħal dak ma nafx eh, eh, ta' soldati li għetlek fil-gwerra. Jew xi accident, jew xi. Xeqtilu jkun irid juri kif sar il-proċess u kif inqatel il-bniedem. Dawk il-konklużjoni wasalt f'qalli ħielsa, sa mbagħad imbagħad il-Book of the Dead jgħidlek the dead don't speak. Imbagħad hemm hawn min jgħidilhom il-ħielsa u hemm l-ispirti. Dawk totalment differenti. Jien għalija totalment differenti. Aħna nindunaw li pereżempju qed nagħmlu communication ma' bniedem li kien ħaj għal spirtu li huwa totalment differenti. Dik li għandu Jason li tiġi skeletru, dik kemm feasible il-ħaġa li hemm xi ħaġa. Mm, jien personali Jason jaf ta' ġifieri, jien naqa' xettiku fuqhom dawn l-affarijiet. Biss meta nibda nara li qabdet Hemm f'rokna qed jitfaħħa lej rokna li m'hemm xejn, letteralment xejn. U jibda jifforma xi ħaġa, nibda nibda nemmen imbagħad. Ġieli battux iktar minn wieħed hekk jiġifieri. Mela, darba darba Selmun jiena qiegħed flok hekk ħdejk u ħdejja nħoloq wieħed u poġġa bil-qiegħda mal-art ħdejja ġifieri jidher li qisu x'ħadd bil-qiegħda. U hemm ħadd. Astja.
Imma kif qed ngħidlek jiena xettiku fuqha xorta. Jiġifieri jista' jkun taqbad lilek ukoll. Għax jista' jkun il-software fih bug ġo fih li jikkrea l-affarijiet. Imma ma nistax ngħid 100% tifhem? Bħal daw il-gadgets li ssib l-apps fuq il-mobile. Jitilaw ħafna, per esempio, hemm minnhom Ghost Radar, dak ma nemminx bih. Dak iktar wieħed ibbenjat minn mit-timijiet kollha Għax dak fih il-bug ġo fih biex. Biex jimanifesta xi ħaġa. U hemm ħafna minn daw l-apps li jitellalek il-klim, hemm minnhom tajbin, hemm minnhom le. Ma, diffiċli, stja di biex ma nistax stja. Kultant nibda ngħid imma tgħid vera ma' min jien biex ngħid li mhumiex. Eżatt, eżatt, dik dik dik bħal metlek l-ewwel, min jien biex nittimbra post ħontit jew le. Jaf immur jien ikun attiv, jaf titla' int. Jien l-aħħar esperjenza li kelli koċ il-moment tat-toilet laqgħad vera Mirku. Għax flaxxa xi ħadd fuqhom ħsil ta' Alla. Għax morna, morna ghost hunt. Ehm, X'rid ngħidlek iżjed? Inti sifirt barra wkoll, no? Jiena tlajt eh, l-Italja tlajt darbtej. Tlajt eh, l-Bulgarija, tlajt eh, l-Ingilterra, tlajt Holland, u samna l-Belġium. Belġium dik kienet tal-bliħ. Għax morna ġo fortizza 7 km ta' taħseb. In l-ossja.
Bazi, kienet bazi tal-World War II. Lost 7 km. U emmek elibt eh, il-parti bil-fobija li kelli. Għaxin fid-dlam, dlam ċappa marriċ kont. Asja.
U emmek,
borna ġa parti minna, minna lija li kienem għatfadal miej n-nis miegħi u telqu għatta posta ġifieri. Ħallewni waħdi. Ħallewni waħdu marru kważi kilometru l-bot minni. Ma, ehm. U għalibt il-fobija ta' dlam. U kif tħalt fija di l-ħagġa? Di kelli esperienza. Kelli esperienza. Jien kelli esperienza Eh, kont naħdem ġifiri dak iż-żmien wara l-ħin ma strudaxxa ġifiri konna mmorru nwaħlu l-aperturi u misniġat u smajtu. Issa, jien ma rridx dak iż-żmien kont ngħid masil twitch. Eh, ħassejt il-masil u smajtu jfaqqa. Illum il-ġurnata nifhimha mod ieħor. Għax ubbat eh, eh, fissajt fuq daw l-affarijiet u fej kont nibza ġejt il-kontra. Il-kontra.
Imma jiena impoġġi li li ftit ċettiku, jiena mhux għax nisma ħoss ngħid li kien hekk, irid nara minn fejn u ġej u hekk. Kurzita.
Ma' żmien, kurzita, eżatt. U inti ġejs kif bdej? Jem dajt, eh, l-ewwel kien naraw dawn il-films, tkun joġbu dawn il-films. Umbat eh, wara żmien, wara żmien, daqqa nora xidel l-għaddej abjad, daqqa nora xidel l-iswa ta' dej u rrit tinkun naf dan l-affarijiet. L-iswa minn taħt l-għajn ġibri. Le, eh, jisu ekka, jisu affarijiet ekka d-dejjien ek fi triq. Per eżempju, kun s-soq, tajdokx qasam per eżempju, dak Dak x'kien? Jew dik il-persuna kif qed insuqu rajt. Lokali ġifieri.
Eh.
Tura isa isu del xi ħadd isu tilha bir-rota. Tura isu xi ħadd tielek hekk il fuq hekk.
Jason kellu iktar Dalli. Minni esperienzi. Jiena kelli esperienza oħra l-Ingilterra. Konna Colford House, Cole House Fort, ġewwa fejn it-Thames fej jispiċċa t-Thames. Ġa Londra, ġa Essex. Għadni ma tlajċ issa tjela l-ewwel darba. U konna ġeġ il-fortizza għandha xi 600 sena jew 400 sena xi ħaġek. Konna tlajna malipas għax aħna qegħdin fil-European Paranormal Society Activity Society u darba fis-sena nintaqgħu. Ntaqgħu gruppi u tlajt, tlajt l-Ingilterra. Mela ġurnata qabel morna f'dik il-dar li ħadmu Friday Exorcist fija. Assi.
Ġa Londra edha. Li ħadmu l-film fija jew? Li
ġrat l-istorja veru ta' Emily.
Ta' Emily Rose. Ta' eh. Aha.
Għammek se saret dik biex il-Ġermanja. Le, dik bdiet il-Ġermanja u spiċċat l-Ingilterra. Astja, Għak minn għaliħa, li mil-ġermani.
Dik, dik, għaw Green Street. Imma ġa ħasset ġaġa ġifieri.
Eh, Exorcist, tu. Il-Exorcist, il-film Exorcist. L-istoria ta' mux ta' għax ta' Mary Rose, dik un bat Mdawra l-istorja. Eh, il-film il-propja, l-ewwel wieħed. L-ewwel wieħed.
Interessanti.
U ġifri esperjenza jtemme. Morna ma ħallinix nitlu, ġifri morna ħdej id-dar. U dak, u mbagħad l-għada morna l-investigation ġadil fortizza. U konna għaddin ġa kamra, jinkot ma bib, Bib, sitt pulzieri tista' taħseb ta' antik. U waraħ Garigor. U dan l-istrina bib kien jinfetaħ għal ġol kamra hekk u jien kont qiegħed quddiemu qiegħed nifilmja u jtini daqqa l-bibek. Isu ġi xi ħadd minn warajh. U taħda bil-kik il-bib. U letteralment kaxkarni il-bib u kien hemm il-barranin ġvir daw li kont magħhom baqgħu hekk. Interessanti.
U ġrew, ġrew għax jiena ksaħ dak il-ħin. Tiksaħ.

Fortizza Finistrelle, għaw fin-nord tal-Italy, għaw bej Franza u l-Italja, Torin. Fej dannato? Eh, dannato?
Le, eh, jiġi bej Torin, bej Torin u Franza. U l-bicċa ta' Franza bej il-border, jek kważi fil-border, infatti u jisu l-Great Wall of China. Jaqsam l-Alpi. Da, da l-fortizza. Il-fortizza mhux ġast fortizza, isa palma qiegħed il-Victoria Limes u Malta jaqsam minn Malta. Ah, u dan U jgħidu l finestrella għax fi ħafna twiqi fuq naħa minnhom. U naħa minnhom jiġi l-Italja, u naħa minnhom jiġi l-border ma' Franza. U emmek l-istess bib ta' knisja, daqsek, il-bib oħxon. Ta' xiex tal-injam jew ħadi? Tal-injam.
Tal-injam kienu għalli ħafna. Kbir qed ngħidlek u kif jien kont jgħed barra fil-pjazza u il-bib ma kien hemm ħadd fil-knisja żgur, ġifieri konna kollha

Qed ngħidlek biex ftaħnieh imbuttajnih il ġewwa l-bieb. Għax pereżempju r-Romani kienu jużaw sistema fejn il-bibien pereżempju jkunu ġili tal-ġebel u tagħmilhom hekk eżempju u jimxu waħedhom fimt ikunu fuq mhm. mhux ġebel qed ngħid madonna ħadit ikunu ta' ħadit tagħmilhom hekk u jaqbdu mixin. Aha, ma xikunu perfetti. Kunu perfett eh, fuq il-rejlu. Eh, Xrit nedilkom iżjed. Kelkom xie esperienzi oħra ta' paranormal apparti. Ne, għadna fuq eh, dak tfajnijom daw. Kena wahda fil-bidu u nfatti ħadu anka ta' rajt ma rajt u Ta' Selmun. Ta' dik Selmun

Għadda dawl abjad hekk minn fuqna, naħseb UFO, neh. Dawl imma kif kien informa? Dawl, dawl, ġax dawl, boċċa dawl, le. Ballun. Ballun dawl. Astja orb. Pal orb kbira, ma bajda dawl li rajna li waqafnax. Inti rajt dak il-filmat, eh?
Lima. Tal-esplora.
Aha.
Kont parti minnu propju. Kont parti minnu.
Eh.
Imma dak għandi ftejim li ma joħroġ. Non-disclosure.
U. Għandi ġi security guard li nduna. Għallu juru l-kom security guard u bat dak fideħ.
Mandux u. Just. Ftejim, ftejim.
Le, u raħ u koll, ġifiri. Kontra qalbi ta' x'nixtieq ġifiri, xaħġa esperjenza. Jgħidu li l-iktar wieħed eh, konkret. Eħe, għax kien lab bin-nis mġew ġifiri xej, kamra meħe u ħeda. Li ġara, Tista' tiddeskrivih jew
Ġast l-infetħet tiqa waħda, semmek nista' ngħidlek. Semmek. Ma nistax ngħidlek iktar, ġraw affarijiet iktar, ma. Ija. Ma nistax ngħid iktar. Fin-najt tu kienet jinvestigaw il-paranormal. Ma nafx jek tafx. Hemmhekk.
Kienet dejjem x'hemmhekk Malta, kienet jinvestigaw UFOs u mhm. l-paranormal. Ġifiri kienu ilhom jinvestigaw ħtam, fin-najti tuħar waqfu jinvestigaw insomma. Mhm. Le, dik iwa. Interessanti.
Ġieli kalkom xi naft morru jkollkom xi disfatta ġo xi post jgħidulkom li jkun tajjeb. Mm, darba fil-bidu konna jiena Elton u tnejn oħra. U kont Kont mort ġa d-dar, mhux dar propja ħanut kien. Għax qalet itlib l-affarijiet nara imma kienet set up biex jippruvani.
Asja? Imma ndunajt mill-ewwel. Kellna ta' ġifieri hekk li jippruvaw. Jippruvaw jinna. Jippruvaw jagħmlulek set up, jinnaf jaħbulek eh, recorder, jagħmel sejjes. Għal xiex men? Biex jaraw biex jgħaduk bil-żmien. Biex jgħidu għara dak. Għalkun ħagġa ta' xejn. Servi klezzjoni u koll. Jina, servi din jina xen nitħol ġa post, l-ewel nċekja.
Jien taf kem jibbatu l-imbarazz men kull jum. Anka li jina. Jibbatu li għaffariet tajbin ta' ma taf kem jibbatu l-imbarazz men. Nibda jidix l-ostja men. Etnejdek,

Itfinna kollox. Tlu ma rrid xejn. Dawl. Tlu ħallinna station biex nużaw il-CCTV u hekk. Għal xej kien il-CCTV. U kull ma kellu minn xawl fil-kċina l-alloċ tal-forn u tal-microwave biss għax ma setax. U Bil-kejtu meters induru xejn, meta ngħidlek xejn xejn. Kif wasalt fik ċina? Il-kejtu meter ma rix jintafa. Għattilhom għaw xi ħaġa ħażina fil-forn jew fil-microwave. Issa? Laj, għatlu l-liħor, għatlu jena għalaw għalli ħat għalalu l-forn għalli post. Għatlu ħana għalalu b'dak u jirringrazzjani. Lajna l-microwave, u ntefa' l-kejtu miter. L-għada filgħodu ġew u għatlu dak il-ħares li kellek għaw.
Għasli kienet jgħamil xie affarijiet imma. Għatlu għara kif tmur.
Għaxa l-ewel ħaqatara il-microwave, il-built-in, Fuq il-mejda.
Imma kienet jagħmilhom xi ħsejjes. Kellu folt u beda jitfa' ħafna magnetic field u hi kienet sensittiva. Għala tiġeb paranoja u hallucination minn kollox kella. Waqaf dak, kif dalet, jisu manda xej. Għastja.
U għadu jirringrazzjani tal-lum. Għax għall-ewwel kif ra il-microwave fuq il-mejda ġifieri kien ħajqbad x'ġara bħal spiċ. Tlu dak. Tlu għara kif tmur minn ardak, tlu kellimni. Il-kejtomiter anke mal-mobile sostja jaqbad. Eh, kollox imma nitfuhom il-mobiles. Kollox, ma jkellem xejn ġifieri, ma jkellem enerġija ta' xejn. Mobiles mitfijin, kollox, ma jkellemx kurrent imkien ġifieri. Għalhekk nħobbu nitfuh id-dawl. Għax hekk tagħmlu lej bozza ġili jixel ukoll.
Famma jkien hemm enerġija ta' xejn. Jien marka dak.
Għana provajna n-rekordi għaw Mirko. Baċċa ħagġa Mirko. Xej? Xej. Li fi box kem taħseb li tajba?
Mim 1 sa 10? Tik 6. 6? Ġifieri mhux xi. M'għandekx 100%.
Għax jisu iktar qed tiċċenelja minn fuq radio. Alright, ejja, ma mbagħad ġieli kien hemm kliem li fuq radio ma tismagħhom. Ma tismagħhomx.
U dak għandu xi ħaġa biex jiffiltra l-white noise. Eh, dak jiffiltra l-white noise, imma mbagħad ġieli jirrisponduk bih. Imbagħad tibda tgħid imma jista' jkun mela li hekk. Għax għax jew pereżempju issaqsek ilma inti, pereżempju kemm idem magħna u ġew. U x'in ikun qed jisserċja, tinqabad dik il-kilma jirrispondik. Pereżempju din erba', din tlieta pereżempju.
Jew jibgħatek. Jew jibgħatek jiġifieri. Jista' jibgħatek ukoll. Klim ħażin jiġifieri fuq ir-radio qatt ma smajtu jien. Qatt saqsejthom x'għamilna ħal oħra.
La, ma nipprovax. Ma tipprovax, ah. aħjar xejn. Għax, jina nemmen f'dik it-teorija li mhux kollha jafu li qegħdin on the other side. Ma jkunux jafu, dak huma huma li hemm aħna bħannek. Kif?
Jekk inti pereżempju da qed biex jikkomunika miegħek, ħanna laba tal-ibla. Eh, jekk da biex jikkomunika miegħek, da jaf li qed mejjet biex juża l-box.
Le, għax u għet jarana. U għet jarana, daqs, għabba nikkalmu jew inti, fimtni? Ma jafx ju mejet. Eh, jina nidħol f'dik it-teorija eh, fejn forsi hu il-ħaj u jina l-mejet. Jina l-mejet.
Forse vice versa. Pal dak għaw di għadir, so, għattajt inti. Ġifiri, jina b'dik it-teorija nemmen li ju jistajkun li ju ma ma jafux li ju ma mejti.

Kemm ilek mejjet? Le, ma tix qatt ma tittaj dik il-kelma. Nibża minna jien dik il-kelma. Le, le, qatt ma tittaj dik il-kelma. Inti tkellmu bħal minn itkellmu jien hekk miegħek hekk. Ma nafx xi jien qastran, biex jien pereżempju taf kemm hemm serji ta' domandi xi nsaqsi. Alluk, jirrisponduk. Libsin il-ħwejġ jew le. ċertu ċertu kliem magħhom tittoqgħod naqra lura. Għax ħafna pereżempju ma jemnux li rħies għax jarfej li ħares għandu bżonn il-ħwejjeġ, fil-verità m'għandux bżonn. M'għandu bżonn il-ħwejjeġ.
Jekk Imma huma huma xorta l-lingwa.
Il-lingwa kif? Il-lingwa.
Il-lingwa. Taffetwa. Ma taffetwax. Jien kont Holland u qed ngħidlek morna l-Belġium u l-Belġium bat IVP bil-Malti.
Bil-Malti għandna. Minn fuq il-Ghostbox.
Għidli kif jista' jkun il-Ghost Box jaqbadlek ir-radju ta' Malta.
Jien għandi storja. E ġifieri. Għandi storja fej xaħat beda jisma' ħna ma bidix jifhimhom. Umbat, meta bdejt nitkellem ma' xaħat tiegħu għalli il-Malti tal-lum huwa differenti minn Malti ta' mit-senilu.
Eżatt. Jista. Jista. Li xbaħ lej l-arbi. Ejwa.
Tal-senilu.
Mhm. Interessanti.
Għetnejlek, eh, Holland ġiviri, bat VP. Bil-Malti, Bil-Malti.
Forsi kienem xie Malti, jem. Ma tistax taj, dak kif. Kollox jista' jkun jista' jkun radio waves li baqgħu sejrin. Għax naħseb ir-radio waves m'għandhomx limitu ta' fejn jaslu jien. U inti ma tkunx taf ma titkellem jiġifieri, ma tistax dak jgħidlek jenek, jenek, jenek. Jew bħal metti xalu l-ewwel jista' jkun forsi mhux ħares. Forsi mhux spirtu. Jista' jkun alieni.
Min jaf xi. Jien dik miegħek naqbel miegħek ukoll ta' ġifieri fuq dawn l-affarijiet. Li kollox taħt kaffa waħda. Paranormal
x'kaffa waħda. M'hemmx ghosts u aliens. Fuq waħda, xorta paranormal. Imma, Umbat, eh, inti dak il-sujġett iktar inti l-fiħ, u jina nkun inti l-fxaġ oħra. Na, jina qabel ma kont nissaparom. Imma nemmen fihom, eh? jien nemmen li mhux waħedna fl-univers. Jien ma konx naqadhom flimkien, ma konx ngħid pereżempju Il-UFOs u l-paranormal huma l-istess eh, konnessi ħa, intertwined together, imma illum il-ġurnata nibda tibda tisma l-esperti, sew l-esperti, esperti, esperti jidru kisma hemm xi ħaġa konnessa mal-UFOs. Parti minnhom hija ħsejjes u dwal, imma rari jsemmu jinnaf apparitions. Apparitions ikunu rari ħafna ħafna.

Miltax ngħid il-lokalità għax imma ma kontx miegħu. Ġifieri kont ġa kamra oħra. Bdejt nisimgħu. U bdejt nisimgħu
x'inhu jiġri ġifieri.
Taħseb inti li vera? Ma nistax ngħid. Eh, ma kif kienet ir-reazzjoni tiegħek dak? Dak li eh, bla ma trid tibża'.
Għax jiena per eżempju jiena kont qed fej xi ħadd bida jagħmel seans għallet mm, għax bitni xi ħaġa ma ġobbux. Biħa ġifieri xi klim li tisma' u l-affarijiet li jiġru ġifieri
Jiġru l-affarijiet b'liema sens. Ngħidlek il-bib il-bib beda sejjerek.
Vibra ġifieri. Mhux ġast vibra jisu eh, pressjoni kbira fuq u qed jitgħawweġ il-bib. Astja.
Ġifieri inti kont qed tara dal-bib qed jitgħawweġ. Qed naraw dal-bib jekk jiċċaqlaq. Wara qegħdin fil-kamra ta' wara, l-oħra.

Qatt ma keċċihom jgħidulhom pereżempju x'żigbatkom tagħmlu hawn. U hija żgħira eh, ġifieri għadu dan, ġifieri. Eżorċista żgħir.
Mhux bħal oħrajn. Imma ngħidlek, pereżempju kien hemm Orlando wieħed mill-aħjar nies li naf. Komunikajt miegħu mbagħatlu milux ħafna, ma l-istess ma jiġux minn. Mm, forsi għax ma jistgħux jiġu. Mhux għax ma jkunux iridu huma
iżommhom li jiġu. Jista' jkunu.
Fl-oskur kontu intervistajtu għandu? Eh, ija. Mhux.
Le, fuq xarabank. Fuq xarabank intervistajtu? U xara bank. Dak kont mistieden miegħu fil-panil. Imma veru open-minded u hekk, eh?
Jiġifieri. Għal-futur x'għandkom xara? Għal-futur bħalissa qiegħed eh, qed nagħmlu nipprovaw insibu lokalitajiet li nistgħu mmorru għax qed jixrinkjaw il-postijiet fejn nistgħu mmorru. Naqsu. U għanna f'moħna namlu erba investigations public. Għax inna xi tles snin bej covid, bej dak waqafna mill-public. Konna qed nagħmluhom privati, jiena u Jason u jkanna xi ġtiħbib magħna u konna waqafna mill-public. U inti Jace? Xi hemm għall-futur?
Bħalma qal għażat Charles u. Aħna tista' tgħid fejn tara lili. Tara ġejt.
Ġifieri. Jisnaħwa.
Qatt mortu hemmhekk fejn x'ismu fejn tliet għoljiet tinvestigaw? Għawdex, għawdex għamilt investigazzjoni bl-ħsib waħdi jien. Kont. Meta mort ġa dik il ta' fuq ir-riħ ta' xajra. Għax hemmhekk hemm storja fejn tliet għoljiet. Ta' ta' dwal, ma nafx jekk tafix. Tal-lema.
Tlet għoliet ta' ta' meta mbagħad daw jitolbu hemmhekk kienu der id-dwal għamlu xi tliet tim ta' dlam u mbagħad. Mar tal-fornu?
Le, hemmhekk fuq l-għolja tas-Salvatur. Fuq tal fejn hemm Kristu hawn. Aha, hemmhekk kan sar xi ħaġa, jiġifieri. Kienu raw id-dwal.
Ma kienx jofaffaw jew hekk imma. Jien għalija jofaffaw. Imma mbagħad għamlu żmien imorru jitolbu kien der xi darb'oħra ma baqax jidher iżjed imbagħad. Ħara. U jista' jkun li dawk it-tliet jiem ta' dlam kien żbroffa l-etna u u l-isħab tal-etna għattas. Jista' iva, jista' jkun ukoll. Għax m'hemmx ħafna bot. Pal leġenda ta' razzetta xita. Dak jgħidu li mbena fi tliet ijiem. U qatt ħadd ma qaġġo fih dak. Qatt mortu dem pixxitan?
Pixxitan, żejtun? Mm. Le, ġil smajt bih iwa ma tmas. Qatt ma smajta. Interessanti hemm ukoll, eh? Hemmhekk badna jofu. Minn hemmhekk stess, jiġifieri? Ejja.
Billej.
Interessanti.
Ġilli smajt bih il-post imma.
Hemmhekk dak it-tlet għalil vera interessanti, hemm. Eh? Mhm. Ejwa, xi. Jekk toqgħod taraħhom kif ilhom wkoll piramidi. Aha.
U wieħed minnhom wieħed minnhom fejn Kristu dak jgħidu vulkan. Hmm, min jaf. Ma naħsibx li għad sar eh, studju intensiv Mirko, sar iwa vulkan kien? Le? Le, jgħidu biss leġenda. Ġes leġenda. Eh, Astja.
Mela l-aħwa, nirringrazzjakom, issa ħanuru xi fermati. Namlu l-ek stedina, l-ewel wahda dak li daħnejdulkom, Mbagħad affaritakom. Niġu, niġu żgur. Jekk kunu tista' wejja.
Niġu żgur.
Nieħdu pjaċir.